Günüziňiz haýyrly bolsun mähriban ildeşler siziň hemmäňizi biziň YouTube kanalymyzda hoş gördük. YouTube kanalymyzyň ady Dubai Machine Mother we bilşiňiz ýaly biz öz YouTube kanalymyzda awtoulaglary obzor edýäs, olaryň bahalaryny görkezýäs, olaryň komplektasiýalaryny görkezýäs we Dubaýyň Machine Mother barada gürrüň berýäs. Bu günki gepleşigimizde size görkezmek isleýän awtoulagymyz iki müň ýigriminji ýylda öndürilen zborka w Koreýa, Koreýa döwletinde öndürilen Hyundai Sonata awtoulag barada, Näme üçin? Ýagny biz iki müň ýigrimi dördünji ýylda edil şu ma Dubai maşyn bazarynda iki müň ýigrimi dört model, polnusty täze pokoleniýe Hyundai Sonata ba wagty könesini görkezýäs. Sebäbi şuňa şumat aksiýa gidýär. Aksiýa. Bahalary gaty amatlyl şoň üçin häzir şumat görkezeýin obzory daşyny içini nälik opsiýalary bar nälik komplektasiýa nälik reňkde gelýär we ondan soň size bahalary barada aýdyp geçerin.

Indi tehniki parametrler, tehniki harakteristika barada aýdanymyzda, awtoulagyň şassisi monokok, kolesistwa mest bäş adamlyk, bäş adamlyk orunly. Awtoulagyň dwigateli, motory iki ýarymlyk benzin, atmosferny dwigatel, dört silindr gelýär. Bir ýüz togsan bir at güýji amerikanskiý wersiýa, halyjy üçin bir ýüz ýetmiş ýedi at güýjünde gelýär we bir ýüz kyrk bir nýuton metr krutýaşyý moment. Korobka peredaça, transmissiýa korobkamyz awtomat, wasmi stupençdi. Probegler barada aýdanymyzda ýigrimi alty müň bäş ýüz kilometrden togsan müň, togsan bäş müň kilometre çenli, esasan-da elli bilen segsen müň kilometr aralygynda köpüsi. Kolişestvo, näçe sanagy bar şu mat şu aksiýada awtoulag, üç ýüz sanagy awtoulag bar, reňkleri, şu görýän reňkiňiz Kamerada zolaçystyý bolup biler ýa-da serebristyý bolup biler. Aslynda dokumentde şu bežowy diýen reňk gelýär. Bežowy reňk. Bežowy reňk bar, znaçt ak reňki bar, mokry asfalt, gök we serebristyý reňkleri bar. Içiniň salony hemmesem ýarki, swetlý salon gelýär. Mata salon, isleseňiz koža-da dikip bolýar. We dvd, zadnyý vid kamera, uly ekran dvd bilen yzky kameranyam goýup bolýar.

Ba. Indi, aýagy barada aýdanymyzda, on altylyk diska iki ýüz razmeri, iki ýüz bäş-e altmyş bäş, ýalňyşmasam, hawa, iki ýüz bäş-e altmyş bäş R on altylyk. Pokryşkasy obyçnyý Goodyear, Bridgestone her hiljek gelýär. Hawa, bokowoý aýnasy şu taýsyna s powtoritelem poworotnika, afgon datçik diýýär, blind spot system gelenok, podogrew gelenok, obyçnyý, diňe şu taýsyna poworotnik gaýtalaýar. Ruçka dveri Gapynyň tutawaçlary klýuçowoý dostup, biz klýuçowoý dostup ýok. Obyçnyý ine şular ýaljagam iki sanjak açar gelýär. Ýa obyçnyý açar. Ine şular ýaly pult. Knopkany basýaň ine şeýdip açar açylýar. Puş start däl açarda otlanýan. Kryşada demir kryşa ýagny lýuk panorama ýok. Hawa. Salon ine operatorymyza haýyşt edeli. Awtomat aýnany galdyrýan, düşürýän, detskiý zamok hemmesi bar. Swetlý salondyr. Ýagny hapa salon däl, taksi kemrler ýalak, arassaja. Näde arka salony? Hawa, ine arkasy barada aýdanymyzda 2020-nji ýylda e, çykdy-da, has owadan prediduşy pokoleniýa. Şular ýaly monolight, ýagny tutuşlygyna şeýle çyra gelýär. E, Sanata arka kamera diýşim ýaly ýok. Dopalnitçini goýjak bolsaňyz goýup bolýar. Parktronika arka çyrasy we bagažda, bagažnigimizde hawa, şuň açary. Mine şular ýalyk. Polnorazmernyý zapaskasy gelýär özünde. Domkrat, balon açar hemmesi özünde ýerme-ýer bar. Hawa.

Şu taýjygynda multiinformasion kiçikge displeýi bar. Bu awtologda ene probeg 80663 kilometr. Şular ýalyjam kiçikge multimedia gelýär. Awo. Bluetooth arkaly telefon zat baglap bolýar, ýöne muň ornuna Android ullakan e, telewizor bilen arka kamerany goýup bolýar. Korobka peredaçy bilşiňiz ýaly, ne şular ýaly selektor e, knopkaly. Awa, konsol. Podstakannik, USB, Type A gelýär iki sany, USB radiom. I bärde-de ine aýna galdyrýanlar awtomat, detski zamogy bar, sentralny zamok, bokowoý aýnalary ýygnaýar. Hawa, açýar. Hawa, salonymyz mata salon gelýär, koža dikdirjek bolsaňyz häli aýdyp geçdim. Hawa, indi

Bu görýäniňiz mokry asfalt reňk, çömli reňkler, ýöne umuman her hiljek reňkler bar. Esasy indi bahalary, awtoulagyň ýagdaýyna aýtdym. Arassa istoriýasam arassa bu öň rentkar bolan awtoulaglar. Taksi bolan awtoulaglar bäş ýyldan geçen awto, ýagny on sekiz, on dokuz bolýar-da. Bu eýýäm ýigrimi bolany üçin taksi däl, taksi bolsa içi hapa bolýar, roly, zady, oturgyjy eýýäm bildirýär. Olaňam probeklary üç ýüz müň, bäş ýüz müň, ýedi ýüz müň kilometr gelýär. Buň probegi ýigrimi alty müň bäş ýüz kilometr iň aşak tapanym. Hawa, i elli müň, elli bäş müň, altmyş, ýetmiş, segsen müň, segsen ýedi müňe çenli kilometrde probekleri gelýär. Istoriýasy arassa lanžeron zatlar abat, näme üçin? Sebäbi awariýa bolup lanžeron zat giden bolsa ýa poduşka aýerbaklar atylan bolsa awtoulag bärik içki rynga Inspeksiýa tehosmotrdan geçmeýär. A bulaň hemmesini içki bazara goýup bolýar, şoň üçin geçýär. Degimli şikesleri ba, sebäbi rentkar, ýagny arenda sürmäne berilýän awtoulaglar. Şoň üçin meselem ine şu taýjygynda çarapina ba, soýulan ýerleri, mýatinalar badyr, owunjak şeýle ownuk şikesleri bolup bilýär bamperinde, ýenesinde, gapdalynda. No w çelem degmedik maşyn diýip hasap edip bileris. Hawa, bahalary on bir müň sekiz ýüz dollardan. başlaýar. On bir müň sekiz ýüz dollardan başlaýar, on iki müň sekiz ýüz dollara çenli. Näme üçin gymmat on iki müň sekiz ýüz sebäbi olaň probeg az, näçe probeg az bolsa şonçada bahasy gala bolýar. Iň yşagy meselem segsen müň, segsen bäş müň kilometr probeg aljak bolsaň ine şular ýaly on bir müň sekiz ýüze alyp bolýar. Reňklerini aýdyp geçdim, şo reňklerimiz bar, bäş reňkimiz. Prinsipi şoň bahasyna degýän awtoulag myka diýip abzor etdik. Häzir taksi bolanlary bäş ýyl geçen köne probegem ulyny aljak bolsaň aýdaly ýedi müň dollar ýedi müň bäş ýüze onuň dokumendi plýus reňklemeli bejermeli çalyşmaly gideta oda dokuz müň on müňe barýa a buda näme on bir müň sekiz ýüz eýem taýyn emem ýigrimi bahasyna degýän awtoulag myka diýip özümiz pikir edip şuny wideo aldyk. Wideo siziň göwnüňizden turan bolsa, halan bolsaňyz onda laýk basyň, dostlaryňyz bilen paýlaşyň, ýakynlaryňyza ugradyň, olaram görsün, bilsin. We gysgajyk öz kompaniýamyz barada aýdamyzda, biz Machine Mother FZCO kompaniýa, eýýäm on birinji ýyl Dubaýda Birleşen Arap Emirliginde zähmet çekýäs. Esasy işimiz lisenziýa boýunça awtoulaglaryň söwdasy, degen sürlen awtoulaglar we paket ýag bilen awtoulaglar, awtoulagyň ätiýaçlyk şaýlary, we awtoulaglary bärde bejermek, bejerip ugratmak hem içki bazara nomerlap bermek hem-de eltip bermek dostawkasy bilen bile şu awtoulaga degişli hemme işleri şu Dubaýda eýýäm on bir ýyldyr meşgullanyp gelýäris. Eger-de awtoulag gyzykly bolsa, satyn aljak bolsaňyz biz bilen habarlaşyp bilersiňiz. Biziň web saýtymyz maşinbazar nokat kom. Ähli işgärlerimiziň suraty, atlary, wezipeleri bar. Biz barada-da. We biziň Telegram sahypamyz bar, Machine Mother Instagram sahypamyz bar, Machine Mother TikTok, Machine Mother sahypalarymyz bar. Gündelik siz şolar podpisasiýa edip bilersiňiz, gündelik täze maşynlar şo taýda satlyga goýýas. We şu wideoň aşagynda biziň satyş bölümimiziň telefon nomeryny belläp geçjek, şo nomerda imo, WhatsApp, Telegram beýleki hemme priloženiýalar bar, habarlaşyp bilersiňiz. Siziň bilen Haýtmyrat, kompaniýa Machine Mother.